islaama kabajamtoota ulamaawatii islaama kabajamtoota kabajamtoota durboota manneen barnoota kabajamtoota barsiisota diin islaama kabajamoo bulchaa aanaa guraa itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa kabajamtoota keessummoota aanaa kabajamtoota maatii barattoota kabajamtoota horee mana barumsaa gaggeessaa kabajamtoota barattoota manneen barnoota hundi keessanuu baga yeroo keessan baga yeroo keessan aarsaa gootanii Asitti argamtanii baga nagaan dhuftan jechuu barbaannaa baga nagaan dhuftan. Ah, Kanatti aansuudhaan sababa waan ammalee miti kana si walitti qabamne sababa ammalee miti kana si walitti qabamne eh, walitti qabaan dhaabbata gargaarsa gabbaan

galatooma silaa gannaa teessanii barbaadu. Irra gad teessanii. Ijoolleen teenya gad ta'a. Inshaallah. Wal dhaga'u jirraami. Dubbadhu moonii dhiisa. Dubbadha. Mee warri dubbadhu jettan. insha allah eegaa asumaan gara dhaamsa kiyyaa dabara obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhiyoo tana haala biyyattii teenya keessa jirtuu fi rakkoolee sababa biyya teenya keessa mudatteen akka ijoollee araddaa birbirsaatti nuti dhalattoota asiiti mana barumsaa kana ittiin hin baratini malee kee- bira dabruudhaa fi kiyya ta'uurraa asuma keessaan gattaa'een baratini qofa. Malee kiyya manni barnootaa kun biiti tunis tiyya saniif ijoollee hedduu qabdan birbirsii akkuma amma isin barataa asii barataa jirtan ijoolleen birbirsaa namoota hedduu doktoroota injiinaroota akkasuma abbootii seeraa hedduu qabdi jechuudha. Obboleeyyan keessan kan isin dura jiran keessaawuu warreen aradduma tana keessa amma jiruu fi ka hojiidhaaf aanaalee biraa keessa jiru akkasuma warreen rakkinni biyyarraa baasee isaan kuchiise jiruu rakkoo tana dadhabanii biyya ambaa keessa warri jiran biyya tana keessaa deemne nutilleen gaa qilleensa biyya ambaa keessa jirra barana barana amanni dadhabaadha obboleeyyan keenyaaf maal godhuu qabnaa? waan ju'urratti wal ijjaaramnee torbee tokko keessatti torbee tokko keessatti maallaqa heera qarshi kuma dhibbaa fi afurtamii wahii buusanii gargaarsa qur'aanaatii fi akkasuma dabtara mana barnoota sadeenii hanga gayanitti namoota dadhabaa harka qalleeyyiidhaa fi ijoollee bitachuu hin dandeenye yatiimota bira nuu gayaa ja'anii ijoollonni fakkeenyaa isinii tahanii da- wa- wali buusanii nu kannan ijoollota sanii akka fakkeenyaatti Obboleessa keenya Bareen Tofaa akkasuma obboleeyyan kiyya ka Islaamaa warreen biyya tana keessa jiru akka Iliyaas Aammee faa akkasuma Sheekh Yoonis Maammayyuuyaa isa faa Munashidu Zeyfaa Kabiiraa faadha akka biyya keessaatti jechuun ana dabalatee akka Sheekh Asad Abdallahi Kana insha Allah ijoollee asi guddattee asi dhalattee ijoollee tana mataa wali qabanii akka biyya alaa warra jiranitti fakkeenyaaf Ustaaz Nasrii Ibraahim Jibroodha dhalataa ganda ugaas akkasuma Ustaaz Musaab Abdallaa Jibriil Madiinaa Jaami'aa Madiinatul Munawwaraarraa barataadha ammallee yuunivarsiitii Madiinaa jira dhalatuma araddaa tanaati. Maal biyya tanaa godhuu qabna waan ju. Kun Sheekh Jamaal Aammeedha. Dhalataa Araddaa Jamaal Abdallaa Ali. Hangafootaan isin himaa jira warreen ijoollee tana biyya alaatiin walitti qabanii nu hundeessa. Biyya tanaaf fuuldura waa hedduu dalaynaa mootummaa teenyaa wajjin wal qabanne biyyi tun teenya mootummaa nuu harkaa qaba qaama keenyaa bulchu jira asirraa ilaa federaalatti nuti uummanni Oromoo amma bilisoomnee jira. Namoota biyyaa deeme bilisummaa beeka malee ka biyya keessa jiru hoggaa cinqiin horofaatti jirtu beekta horofuma kanaa'u miskinummaa gabrummaan narra jiraaf ta'a. Warri garii horofa kanaa'u dhabee jira beekta. Horofuma kanaa'u dhabee jira. Hangi hafe hanguma nuti quba walii qabnee wal tillifnu qofa malee keessaa baana waan ta'eef jecha jarri kun hedduu garee ammaas akka fakkeenyaatti akka abbaa gadaa garee tanaa jennee kan fudhannu Hassan Abroo jechuudha. Hassan Abroo obboleessa keenya Suudi Arabiyaa jira. Isaan dabalatee dubartoonni ammaas Ameerikaa irraa Ilillii ah, Ahmad, Ilillii Muummee Ahmad, jaartii Ahmad obboleessa keenya egaa barataa cimaa aanaa araddaan birbisaa kun qabdu haadha warra isaati. Ah, eh, ah, warra- Amma dheeraati miti. Isa faadha jara kana. Biyya tanaaf ni jirra, hoggantoota biyya teenyaatii wajjiin wal qabannee misooma biyyaa ni dalayna waan jiru irratti wal cimsinee tokkummaadhaan kaanee jirra. Saniif insha Allah asumaan gaa hoggaa dubra dubbiin tun taatu qaamoleen garii gara waan biraa jijjiiruu warri fedhe jira akka nu sodaachisu. Nuti immoo hedduu bi- dhufaan jirru warri nu sodaachise jira. Isiisan qabsoo namoota hedduu sadarkaa federaalaa warra dalagu qabna ijoolluma bilbisaa tana keessa. warra ambaasaaddara tahee maali ambaasaaddar dubbimaa mootummaa alaa diinaa muftiitii faa wajjin gargaarsa mootummaa federaalaa giddibii bishaan abbaay ijoolleen birbirsaa warra gargaarsa mootummaa federaalaa paartii keenya taphadhanaatiif godhaa jiru keessa jirti. Isaan wanni kanaa kun ololaa waan ta'eef jecha araddaa teessanii misooma hawaasummaa dalaguu jirtan ibbira kutaa namni takkaa garaa fiitii nyaachaa oolu hin faarfamne. Ummata irra taa'ee namni dalagachaa oolus hin faarfamu. Nama dadhabaa obboleessa isaa wajjin biddeena tokko addaan kutatu ha qalama tokko eh, ati an si duraan barreeffadha ati na booda barreeffadhu jee qalama tokko wajji barreeffatuutu faaruu qaba. Namni tiyya qofa jechaa oolu namummaan qabu waan ta'eef jecha jarri kun gaa osoo qabeenya guddaa qabaatanii hin tahin Jara keenya kanaaf waa godhu qabnaa jechuu hamilee akkasii qabanii nu erganii ergaa isaanii nutis gaa harka dura bu'aa araddaadhaatii fi akkasuma bulchaalee ma- hooggantoota mana barnootaa tii fi akkasuma gaa warri aanaa irraa dhufanis ni jiranii isaanii wajjin isa haasoo isaanis dhufanii gamana nu godhu ta'anii inshaallah ani ergaa teessan finne amaanaa isin hin geenye galatoomaa jechuu barbaada inshaallah obboleessa keenya bareentattuun isin deebisaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota obboleewwan keenya dhiifama sagantaa deekuma tokko takka hafi jalqaba irratti